Balaf TV abe aleke míele anya ko le gaƒoƒo ya mea eh, míedo go eh, fefewɔlawo dometɔ ɖeka yi ke nye chili mama ƒe velia vevie le movie industria me afi sia afi nakpɔ chili mama le kɔa edze be nakpɔ madam ya le afi ya eh, mi mese gom o egba eh, enya me yi ke wo kple wo wokle agba eyi ke wogblɔ be yewo kplea anko wɔwɔ megale yewo dome o nu ke dzɔ hafi Egba anko wɔwɔ yewoa awu ɖeka ye yewodo na yitsa yia mega le yewo dome le egba ƒe ŋkeke dzo. Míedzi be míase eƒe ŋkɔ. E, aleke wodzɔ? E, eƒe tsili mama ƒe dzodzo le mía dome ɖe leke wokɔ ete ɖe edzi nenema gbegbe ka ka anɔ gbɔgbɔm be anko wɔwɔ le yewo dome mega le egba. Na mi wɔ ŋkɔ. Ŋkɔ ŋkɔ nye nye Ruth Akos Adafo. Akpe. Eh, chili mama abe awo ŋutɔ ale nènya nea, míawo dada vevi ale. Mekpɔ be le movie ɖe sia ɖe me kɔa, wokpa kpli ko nɔnɔ anyi kplikplikpli. Eɖe me hafia be anko yɔ yewɔna, anko megali o. Ɖe me na mi leke wò kple chili mama miele koŋ.
Le nyateƒe mea, chili mama Focus, eh, focus. ele abe danye. Eyi medo gui koa, nye kpakple mi do go koa, ekɔm kɔ wò Asiae, ale be nu sia nu me nye kpli koe. Ee, seselelãme aɖe le nye kpakpli dome. Ale be nenye be míyi ɖe teƒe aɖe, ne míyina ɖe teƒe aɖea, ebiana be akoze ayi gea? Yeƒe question ya wòbiana director nye be akoze ayi gea? Kɔa ekpɔna gbɔ be ɣesiaɣi ke yedo goa, mekplɔ ye ɖo alo nye kpakpli mi yi elabe nye ŋu dze dzi nɛ, ye hã ƒe ŋu dze dzi nam. Ta míva zu abe vi kple dada ene. Yeah. Ye na be wokpli mi. Emedzi be ma. Ehe, gakɔ kpe ɖe ma ŋuti hã. Zi geɖea, me megblɔna be egblɔna be nu ya leke dzro ye, awu ya leke dzro ye. Ko ne meƒle avɔa kɔa, metɔnɛ. Nye ŋutɔ tailor menye ta metɔnɛ. Nɛ, nye ŋutɔ hã metɔ nɛ. Tanye kpakple mí wɔa ŋkɔ abe ʒe tɔ ʒe ne ene. Aha, tanye, ne nye míyi ɖe teƒe ɖe sia ɖe hã, nye kloe koe mlɔna aba dzi. Nye kloe koe mlɔna aba dzi. Ale ke wòkplɔe ɖe akɔdzi alo relationship ma le mia dome. Ewɔe be afi sia afi nàyi, eh, wo kpakple yina. Even aba dzi ne mi ɖe, eh, Sina ɖo le afi aɖewoa, edze be wòkpli ne wòanye be miafia tsi fi ma tsi ge kɔa wò kpakple ŋutsu na ba dzi Yeah. efifi le fia megava le wò dome o maybe mi ga have plans wo for future nanewo li wò kpli miawɔ gake eh, tafla tsi eva se mi ɖe mɔ dzi yeke wò ame ɖeka tsi li mama ƒe bubua eh, kɔ te ɖe wò dzi nana mia minya be te ɖe wò dzi ya gake nana du eh, dua dza nanya
Le nyateƒe ma, ete ɖe dzinye. Ete ɖe dzinye sugbɔ. Elabe le gonye mea, mekpɔ be nu geɖewo li magawɔ nɛ abe danye ene. Nu geɖewo li mawɔ nɛ abe danye le ale ke nye kpli dome le ta. Mekpɔna be e, ehiã, ehiã, ehiã ne lɔlɔ̃, like ehiã ne lɔlɔ̃, ehiã ne míaƒe ke, ehe, ehiã ne míaƒe ke, ehiã ne lɔlɔ̃. Numa ye me ye medo gui kɔa, numa mekpɔ le nue ma. Ta me nɔ mekpɔm be numawo yiwo ke. tsim o la, makɔe anɛ, ehe, makɔe akɔ nɛ. Menɔ mɔ kpɔm be mahi ɖe eŋuti va se ɖe meke eƒe dzi nadze me, elabe mekpɔna egbɔ be ɣeaɖewoɣi li la, efana avi ye wògblɔna eƒe dzime ƒe nya nam. Ne meyɔe le fon dzi ɣeaɖewoɣia, efana avi gblɔna eƒe dzime ƒe nya nam. Menye nuyiwo me wòto va yi ta mekpɔ nɛ be ehiã ne lɔlɔ̃ ta me. Ehe, ehiã ne care ta medzina be makɔe nɛ. Ta Nui ne nye ʋe fia vevie nye bena nyemekpɔ ʋe nɛ hafi wòku o. Aha, nu ma nye ʋe mum ŋutɔ. Akpe le xeya me ʋe- mevɔa, eh, be, eh, abe ale ke, eh, megava le mía dome o. Eyi ke nèɖe me abe ɖela ɖekɛ yi ke wodze be yeanɛa, yemekpɔ nɛ hafi wòdzo o. Gake egbã, eɖe egblɔ ne dua dza katã le ye ŋutɔ ƒe aƒe me kple be yewo kple yewo klã agba. eyi mi klã agba ɖi. Edzi be na a leke yi nakpɔ be agba kaklã ya akɔ aɖe la le wo ŋu abe ale ke you have that relationship ba leke ne wɔ wo kafi wòado go na nu. Oh,
esesẽ ge ya, esesẽ ge ale ke nye kpli dome la esesẽ ge. Elabe eyi me ƒe anya ko katã la, ne meyi mea, mekpɔna be meɖona ŋku dzi. Ta esesẽ ge vevie, gakea Mawu le kuku. Mawu le kuku. Edzi be na uh, maybe na maybe one of the scene ke miame va miewɔe ke wogblɔ hã wogblɔ ƒe pata na gblɔ ɖeka na mi da ƒo na akati ɖe afima. Scene ke wòwɔ ye nye film yi ke míehe ɖe go va yi ale be afi ma ye nane nɔ tetem ɖe dzinye ye meyi ɖe gbɔ ye wògblɔ nam be ye menɔ vi fam ye ko be madzudzɔ via. Madzudzɔ via ta, ye ŋutɔ hã movitɔ yenye. Ne nyemedzudzɔ via oa, ye hã ya vi fa ge ta. Yedze egɔme xoxo magblɔ nɛ be neɖo to. So nu ma nyemete ŋu lɔ̃ ge be ɣesiaɣi yi ke meɖo ŋku dzi ame ŋku ɖo ge nu ma dzi. Eyi ke nebe be e, e, ne avi fam wòle kɔ va do ɖe egbɔ. Be ne mekpɔ nyuie ye hã ya avi fa ge. Ye ko dze avia fɔ, avia fafa gɔme. yo gagbɔgblɔ ne wɔwɔ be ne megblɔ na ye be ye ne ɖo to wa ke fia be ŋua egbegblẽ ɖe ta ya fia va ɖe atso me eda kpe ɖo be ne dzagba eɖo dze na mi le egba ƒe ŋkeke me tukɔ nyɔ kɔ kaka wa ke ate ŋu dzɔ be miagatrɔ agayɔ be o enu ye mi di be miagakɔ le mia miaga eme kɔkɔ tso gbɔ aga ate ɖe mia ŋu. Yo, akpe.
Tso egbea dzi na nye kpli dome klã.

Afrika nye awu gãtɔ ma ma me sika.
Mankpɔɛ ɖee, ŋka mi ɖɔ ɖuɖu ŋtsu ya mɛ kɔ ne mi be yo va fɔ dji kɔ ŋgo do ma nye ta ŋu a ɖɔ ko mia va no dede egba me le fia ameɖe ne ga va ɖe. Nɔ be ya ye nya me ke ɖoa ŋutsu ɖoko ɖoko mia ble ko dzi afia dzo eo ɖe shi lo computer dɔ yɔ mi va le fia ah ok eshi eshi aɖo akpa mumu ava ko tomatoes atsa ke ne mi va kɔ nua ma va me dzi dem o leke leke nye nya. Eŋua ɖewoa ɖe ne ne ne gɔmeɖo dzo ʋu nu hã ɖe manyo eŋua. Awu! Ɔɔ mi ŋu ɖu mi ŋu ɖu mi ŋu ɖu. Egbea metsu ge kple mi gbea. Ka nke ga dzɔ ge? Nke dzɔ ge. Pipa. Nkapa.